Johan a ngan hlei ruk. A hme pali in a hme hlei nga tiang. Thiang Thlarau rianṭuannak keimah kha nan sin i ka rak um ko caah hi bia hi a hramthawk te khan ka rak in chimh hna lo. Sihmanhsehlaw atu cu a ka thlahtu sinah khan ka kal cang lai. ka kal cang lai. Asinain aho zong nih khuazei ah dah na kal, na kal lai tiah nan ka hal lo. Cun atu cu kaan chimh hna caah nan ngaih a chia. Sihmanhsehlaw biatak kaan chim hna, ka kal hi nan caah a ṭha deuh. Zeicahtiah keimah ka kal lo ahcun bawmtu kha Nan sinah a ra kho lai lo. Ka kal ahcun amah cu nan sinah ka ratter lai. A rat tikah vawleicung mi kha sualnak an ruahning le zeidah a ding ti an ruahning le Pathian nih bia a kan ceih lai ti an ruahning i An palhnak kha fiang tein a hngalhter hna lai. Keimah an ka zumh lo caah hin sualnak kongah an palh. Cun kei cu ka Pa sinah ka kal lai i nan ka hmuh ti lai lo caah hin zeidah a ding timi kongah an palh. Cun hi vawlei uktupa hi a bia ceih a si cang caah hin biaceihnak kongah an palh. Tampi chimh awk kan ngei ko rih hna. Sihmanhsehlaw atu ah cun nan i cinken khawh cawk ding a si lo. Asinain biatak phuangtu thlarau cu a rat tikah biatak chungah cun aan luhpi hna lai. Keimah nawl a si tiin zeihmanh a chim lai lo. A theihmi le a ra lai ding thil kong tu kha aan chimh hna lai. Keimah nih ka rak in chimhmi hna chung khan aan chimh hna, hna cu a lakmi a si lai caah keimah kha a ka thangṭhat lai. Ka Pa ngeihmi vialte cu keimah ta an si ko. Cucaah cun thlarau nih Thlarau nih cun ka pekmi cu aa lak lai i nannih cu aan chimh hna lai, tiah ka rak in chimh hna kha a si, a ti. Ngaihchiatnak le lunglawmhnak Johan a ngan hleiruk a hmi hleiruk in a hmi kul le li tiang. Hi hnu tlawmpal te ah nan ka hmu ti lai lo, cun tlawmpal te hnuah nan ka hmuh lai tiah a ti. A zultu cheukhat nih khan hihi a sullam zeidah a si hnga? Hi hnu tlawmpalte ah nan ka hmuh ti lai lo, cun tlawmpalte hnuah nan ka hmuh lai, a kan ti. Cun cucu ka Pa sinah ka kal lai caah a si, a ti fawn. Hi hnu tlawmpalte ah a timi hi a sullam zeidah a si hnga? tiah a dang pawl kha an hal hna. Annih nih zei kong dah a chim ti kha kan hngal kho lo an ti. Jesuh nih amah hal an duh kha a hngalh i cucaah annih cu a thawh hna i, Hi hnu tlawmpalte ah nan ka hmu lai lo, cun hi hnu tlawmpalte ah nan ka hmuh lai, ka timi cu maw nanmah le nanmah nan i ceih lenmi cu a si. Biatak kan chimh hna, nannih cu nan ṭap nan ai len lai, sihmanhsehlaw vawlei cu aa lawm lai. Nan ngaih a chia lai, sihmanhsehlaw nan ngaihchiatnak cu lunglawmhnak ah a cang te lai. Nu nih nau a ngeih lai ah nganfah in Caan nih khan a phak caah a ngaih a chia. Sihmanhsehlaw naute cu a hung chuah tikah nau thar pakhat vawlei cung i a hung chuah caah cun aa lawm i a nganfahnak cu a philh dih. Cu bantuk cun nannih zong nan si lai. Atu cu nan ngaih a chia, sihmanhsehlaw kan kan hmuh ṭhan hna lai i nan lung cu lunglawmhnak in a khat lai. Cu lunglawmhnak cu ahohmanh nih nan ahohmanh nih an in chuh khawh lomi hna lunglawmhnak phun a si lai. Cu ni a phak tikah cun keimah cu zeihmanh nan ka hal lai lo. Biatak kaan chimh hna, ka Pa nih ka min in nan halmi paoh cu an pek hna lai. Atu tiangah cun ka min in zeihmanh nan hal rih lo. Hal u law nan hmuh lai. Cuti nan tuah ahcun nan i lawmhnak cu a tling lai, tiah a ti. Johan a ngan hleiruk a hmi kul le nga in a hmi. Sawmthum le pathum tiang vawlei ka tei cang. Atu caan tiang cu tahchunhnak bia in kaan cawnpiak lengmang hna. Asinain ka pa kong kha tahchunhnak hmang ti loin biapiang in kaan chimh hna lai caan a phan lai. Cu ni a phanh tikah cun amah kha ka min in nan hal lai. Keimah nih kaan halpiak hna lai ka ti lo. Zeicahtiah ka pa nih cun amah hrimhrim nih Aan dawt hna, nannih nih nan ka dawt caah le Pathian sinin a ra ti kha nan ka zumh caah aan dawt hna. Ka Pa sinin a rami ka si taktak i vawlei cungah hin ka ra. Atu cu hi vawlei hin ka chuak lai i ka Pa sinah ka kal lai, tiah a ti. Cun a zultu nih khan an thawh i, Atu cu tahchunhnak hmang lo tein fiang tein na kan chimh, nangmah nih zeizong vialte kha na hngalh dih i kherhhlaih len na hau lo ti kha atu cu kan hngalh cang. Cu nih cun nangmah cu Pathian sinin a rami na si kha a kan zumhter an ti. Jesuh nih cun atu cu nan ka zumh cang, asinain nan dihlak in ṭhek nan si nan si i nanmah le nan inn cio ah nan kal i keimah lawngte nan ka nganh lai caan kha a ra lio i atu hi a phan cang. Sihmanhsehlaw keimah lawng ngaingai cu ka si lo, zeicahtiah ka Pa nih a ka umpi ko, nannih nih keimah he nan i peh nak thawngin lungdaihnak nan hmuh nakhnga hihi kaan chimh hna: vawlei nih hin harnak aan pek hna lai, sihmanhsehlaw ṭih hlah u, vawlei cu ka tei cang, tiah a ti. Jesuh nih a zultu hna caah thla a cam. Johan a ngan hlei sarih a hmi pakhat in a hmi kul le ruk tiang. Jesuh nih bia a chim dih cun van lei kha a zoh i, “Ka pa, a caan kha a cu cang. Na fapa nih sunparnak kaan pek ve nakhnga na fapa cu sunparnak ka pe ko. Na ka pekmi vialte hna cu zungzal nunnak ka pek hna nakhnga mi vialte cung i nawlngaihnak cu na ka pek cang. Cun Pathian taktak a simi nangmah hngalh le nangmah nih na thlahmi Jesuh Khrih hngalh hi zungzal nunnak cu a si. Vawlei cungah na sunparnak cu ka langhter cang. Na ka fialmi rian cu ka lim cang. Cucaah ka Pa, Vawlei ser hlan i nangmah sin i ka rak ngeihmi sunparnak kha atu ah hin na hmaika ah sunparnak ka pe tuah. Hi vawlei chung in na kawh hna i na ka pekmi hna sinah hin na min cu ka langhter cang. Nangmah ta an si i Annih cu nangmah nih keimah na ka pekmi an si. Na bia kha an ngaih i atu cu na ka pekmi laksawng paohpaoh hi nangmah sin chuakmi a si ti kha an hngalh. Na ka pekmi bia kha ka chimh hna i annih nih an cohlan. Nangmah sinin a rami ka si kha a si taktak tiah an hngalh i nangmah i na ka thlah kha an zumh. Annih caah thla ka cam, vawlei caah cun ka cam lo. Na ka pekmi hna cu nangmah mi an si caah an caah ka cam. Ka ngeihmi vialte hi nangmah ta an si dih. Na ngeihmi vialte hi keimah ta an si dih. Ka sunparnak a langhnak cu anmah thawng hin a si. Atu cu kei cu na sinah ka ra cang lai, vawlei ah hin ka um ti lai lo. Sihmanhsehlaw annih cu an um rih lai. A thiangmi ka Pa, nangmah le keimah cu pakhat kan si bantuk hin pakhat an si khawh ve nakhnga Na ka pekmi hna cu na min ṭhawnnak in huppheng ko hna. Annih sin i ka um lio ahhin cun na ka pekmi hna cu na min ṭhawnnak in ka huhphenh hna i him tein ka chiah hna. A tlau ding a rak si hrimmi dah kha ti lo cu pakhat hmanh an tlau lo. Ka Kha an tlau lo. Kha zong kha cathiang a tlin nakhnga caah a si ko. Atu cu kei cu nangmah sinah ka ra lai, sihmanhsehlaw hi vawleicung i ka um lioah hi bia ka chimnak cu ka lunglawmhnak kha an lung chungah tlamtling tein an ngeih nakhnga caah a si. Kei cu hi vawlei ta ka si lo bantukin annih zong hi vawlei ta an si lo caah na bia kha ka chimh hna i vawlei nih cun a huat hna. Vawlei cung hin la hna. tiah kaan nawl a si lo. Sihmanhsehlaw mi ṭhalo pa sin khan him tein chia ko hna ti kha kaan nawl. Vawlei ta ka si lo bantuk hin annih zong vawlei ta an si ve lo. Annih cu biatak khan thianter hna, biatak cu nangmah bia kha a si. Vawlei ah na ka thlah bantukin kei zong nih vawlei ah ka thlah ve hna. Annih zong kha na biatak in thianh an si nakhnga kei zong hi anmah ruangah kaa thianh ve. Anmah ca lawngah hin thla ka cam lo. An chimmi bia thawngin a ka zum laimi hna ca zongah ka cam. An dihlak in pakhat an si nakhnga tha ka cam. Ka pa keimah cu nangmah chungah ka um i nangmah cu keimah chungah na um bantuk hin Annih zong kan chungah um ve hna seh. Nangmah le keimah cu pakhat kan si bantuk hin pakhat an si khawh ve nakhnga sunparnak na ka pekmi kha ka pek hna. Kei an chungah um in nang ka chungah um law annih cu pakhat taktak an si lai. Cun pakhat an sinak thawng cun vawlei nih cun keimah cu nangmah thlahmi ka si le nangmah nih Annih cu keimah na ka dawt bantukin na dawt hna kha a hngalh lai. Ka Pa, na ka pekmi hna hi ka umnak ah ka sin i umter i ka sunparnak vawlei ser hlan in na ka dawt ca i na ka pekmi kha hmu hna seh ti ka duh. A dingmi ka Pa, Vawlei nih cun an hngal lo, sihmanhsehlaw kei nih cun ka hngalh i hi hna hi hi hna nih hin na ka thlah hi an hngalh, na ka dawtnak cu an chungah a um i kei zong an chungah ka um nakhnga, nangmah kong cu annih kha ka hngalhter hna i ka hngalhter ṭhan lengmang ko hna lai, tiah a ti. Johan a ngan hleiriat. A hmi pakhat in hleikhat tiang Jesuh an tlaih. Jesuh nih hi bangin thla a cam dih hnuah a zultu hna he khan Kidron Varek ralchan ah khan an kal. Cuka ah cun dum pakhat a um i cu dum chungah cun Jesuh le a zultu hna cu an lut. Cu dum a umnak hmun cu leitu Judas nih khan a hngalh. Zeicahtiah Jesuh le a zultu hna cu khika hmun ah khan voi tampi an i tong tawn. Judas cu dum ah cun a va kal i Tlangbawi upa hna le Farasi mi hna nih an fialmi ralkap tlawmpal le biakinn cawngtu palek hna palek nih khan an zulh. Hriamnam kha an i put i mei in le meifar zong kha an i vanh. A cung i a tlung ding kha Jesuh nih cun a rak hngalh dih ko i cucaah cun hmailei ah a va chuak i Ahodah nan kawl tiah a ti hna. Nazareth khuami Jesuh tiah an leh. Keimah hi amah cu ka si tiah a ti hna. Leitu Judas kha an sinah cun a dir ko. Jesuh nih amah cu keimah hi ka si tiah a ti hna tikah khan hnulei ah an i tawn i vawlei ah an tlu. Jesuh nih cun, Ahodah nan kawl? tiah a hal ṭhan hna. Nazareth khuami Jesuh tiah an ti. Amah cu keimah hi ka si tiah pei kaan chimh cang ko hna cu. Keimah nan ka kawl a si ahcun A dang tu hi cu kalter hna u tiah a ti. Hitihin a chimmi cu ka pa na ka pekmi hna cu pakhat hmanh ka thau hna lo tiah a rak timi a tlinnak lai caah khan a si. Simon Peter nih khan vainam pakhat aa ken i aa zuh i tlangbawi ngan salpa kha a orhlei Hnakhaw pet lakin a tuk. Cu sal a min cu Malkhas a si. Jesuh nih Peter cu a thawh i, Na naam kha a kawng ah sawh ṭhan. Ka pa nih a ka pekmi hrai, nganfah innak hrai cu ding loin a um hnga tiah maw na ka ruah? tiah a ti. Johan a ngan hleiriat a hme hleihnih in hleili tiang Annas hmaiah Jesuh an chuahpi. Ralkap hna le an bawipa Judah palik hna nih cun Jesuh cu an tlaih i an khih i a hmasa bik ah Annas sinah khan an kalpi. Annas cu Kaiafas nupi Pa a si. Caiaphas cu cukum i tlangbawi ngan rian a ṭuanmi a si. Mi vialte caah mi pakhat a thih cu a ṭha deuh tiin Judah mi ruahnak a petu hna kha Caiaphas cu a si. Peter nih Jesuh a hlawt. Johan a ngan hleiriat a hmi, hleinga in hleiriat tiang. Simon Peter le zultu dang pakhat nih Jesuh kha an zulh. Cu zultu dang cu tlangbawi ngan he khan aa theih. Aa theih hngalmi an si caah Jesuh sinah khan tlangbawi ngan inn tual chungah cun a vung lut. Peter cu lengah Kutka pawngah khan a rak um. Tlangbawi ngan he aa theih hngalmi zultu dang kha a va chuak i kutka i a ummi ngaknu kha a va chimh i Peter kha a chungah a luhter. Kutka i a ummi ngaknu nih khan Peter cu a thawh i, Khipa zultu khi na si ve ko lo maw? tiah a ti. Peter nih, Ka si lo, tiah a leh. Khua a si caah sinum pawl le palik pawl nih khan mei meihol an tih i dil buin dir buin an to. Peter zong cu an sinah khan a va kal i dir bu cu dir buin a va to ve. Tlangbawi ngan nih bia a hal. Johan a ngan hlei riat a hmi hlei kuah in A mi kul le li tiang, tlangbawi ngan nih khan Jesuh cu a zultu hna kong le a cawnpiaknak kong kha a hal. Jesuh nih cun, Langh hngan in mizapi kha ka chimh zungzal ko hna. Ka cawnpiak hnanak cu a dihlak in Judah mi an i pumhnak in le biakinn ah a si ko. A thli in zeihmanh ka chim bal lo. Cucaah zei ca dah keimah cu na ka hal? Ka bia a theimi kha Tah na hal ko hna, anmah kha ka chimhmi hna cu hal ko hna, ka chimmi cu an hngalh ko khah, tiah a ti. Cu bia a chim tikah cuka i a ummi palik pakhat nih Jesuh cu a bengh i, “Zeitindah tlangbawi ngan sinah cu bia cu na chim ngam tiah a ti. Jesuh nih cun a hmaan lomi bia ka chim a si ahcun hika i a ummi hna hi cucu a hmaan lo tiah chim hna chim hna. Sihmanhsehlaw ka chimmi cu a hmaanmi a si ṭung ahcun zeicahdah na ka bengh tiah a leh. Cuticun an khih bu cun an Annas nih khan tlangbawi ngan Kaiafas sinah khan a hei kuat. Piter nih Jesuh a hlawt ṭhan. Johan a ngan hleiriat a hme kul le nga in kul a sarih tiang. Cuka i Piter cu a dir bu in mei a toh lio ah khan a dang nih Khipa zultu kha na si ve ko lo maw tiah an ti. Sihmanhsehlaw Piter nih cun aa phe i ka si lo tiah a ti. Tlangbawi ngan salpa pakhat Piter nih a hnaphet lakin a tukmi pa rualchan nih khan a hun i thawh i amah sinah, Dum ah khan kan hmuh ve pei ka ti, tiah a ti. Piter nih aa phe ṭhan i, cun Ar a hum khuang colh. Johan a ngan hleiriat a hmi kul le riat in sawmthum le pariat tiang Pilate hmaiah Jesuh. Jesuh cu Kaiafas inn khan an chuahpi i mangki bawi inn ah an kalpi. Cu caan cu zingka te a si. Judah mi cu mangki bawi inn chungah khan an lut lo, an lut lo. Zeicahtiah phunglam lei in thian i cheh i lanhtak puai rawl ei khawh kha an duh. Cucaah Pilat cu a va chuak i annih cu, Hi pa hi zei a sual nan ti dah? a ti hna. Annih nih zei a sual lo ah maw na sin ahcun kan ratpi hnga tiah an leh. Pilot nih cun a thawh hna i, i kalpi u law nan phung ningin va caih ko ngat u tiah a ti hna. Judah mi hna nih cun ahohmanh thah khawhnak nawl kan ngeih lo cu ta tiah an leh. Jesuh nih zei bantuk thihnak dah ka in lai tiah A rak chimchungmi a tlinnak ding caah hi bangin thil a hung um cu a si. Pilot cu inn chungah khan a vung a vung lut ṭhan i Jesuh kha a auh. Judah mi hna siangpahrang cu na si maw? tiah a hal. Jesuh nih cun hi ti na ka hal hi nangmah lungtho in maw a si? Midang nih dah ka kong kha an in chimh tiah a hal. Pilot nih cun, kei cu Judah mi ah maw na ka ruah? Nangmah na phun hawile, an tlangbawi upa hna nih pei ka sin an in phakter ko cu. Na tuahmi cu zeidah a si? tiah a leh. Jesuh nih cun, kei ka pennak cu hi vawlei ta hi a si lo. Ka pennak cu hi vawlei ta hi rak si sehlaw cu Judah mi nih, nih an Judah mi nih an ka tlaih khawh nakhnga lo ka zultu hna nih hi ka zultu hna hi heh tiah an cawl ve hnga. Kei ka pennak cu hi vawlei ta hi a si lo, tiah a ti. Cucaah Pilat nih cun, Siangpahrang cu tah na si kun maw? tiah a hal. Jesuh nih, Siangpahrang na si tiah na ka ti. hi vawlei ah ka chuah chan le ka rat chan cu biatak kong chim hi a si. Biatak kha a hna a phi khanh lomi paoh nih cun ka bia kha an ngaih tiah a ti. Zei cu dah biatak cu a si tiah Pilat nih a hal. Johan a ngan hlei riat a hmi. Sawmthum le pariat in sawmli tiang Jesuh thah dingin bia a khiah. Cun Pilat cu lengah a va chuak ṭhan i Judah mi hna cu, Kei nih cun a sualnak zeihmanh ka hmu lo, sihmanhsehlaw nan phung tawn bantukin Lanhtak Puai Ahcun thongtla pakhat cu kaan chuahpiak cu zungzal hna. Judah siangpahrang cu inn thlahpiak hna ning law nan duh maw? tiah a ti hna. An au i amah cu kan duh lo, Barabbas kan duh an ti. Barabbas cu damiah a si. Hleikua, Johan a ngan hleikua. John Pilate nih Jesuh kha a lak. A lak i ralkap kha a tukter hna. Ralkap nih cun hlingnge in luchin pakhat an phir i an chinh. Puansen kha an aih i an hun hnawh i Judah siangpahrang cu saupi nung ko seh an ti i a hmaiah an bengh. Pailot cu a va chuak ṭhan i Judah mi hna cu zohhmanh u, amah hi amah cu a sualnak zeihmanh ka hmu lo ti kha hngalhter kaan duh hna caah ka rak chuahpi hih, tiah a ti hna. Cucaah Jesuh cu lengah a va chuak i hling luchin cu aa chinh i Puansen kha aa ei. Pilot nih cun a thawh hna i, Zohhmanh u, mipa hi, a ti. Tlangbawi upa hna le palik pawl nih khan Jesuh cu an hmuh tikah, Vailam ah khenchih ko, vailam ah khenchih ko, tiah an au. Pilot nih cun annih cu nanmah nih kalpi u law vailam ah cun va khenh chih u, kei cu a sualnak ka hmu lo, tiah a ti hna. Judah mi nih cun amah nih Pathian fapa ka si tiah a ti caah kan phung bantukin thih awk a si an ti. Cu bia an chim cu Pilot nih a theih tikah a thin a phang chinchin. Inn chungah a vung lut ṭhan i Jesuh cu khuazei in dah na rat tiah a hal. Sihmanhsehlaw Jesuh nih a let lo. Pilot nih cun a thawh i, Na ka chawn duh lai lo maw? Nangmah cu thlah khawhnak nawl le vailam i khenchih khawhnak nawl ka ngei dahkaw tiah a ti. Jesuh nih cun ka cung i nawl na ngaih hi Pathian nih aan pek ca lawngah a si. Cucaah nangmah kut i a ka chanhtu pa hi a sual deuh. A ka chantu pa hi a sual deuh tiah a ti. Cu bia cu Pilat nih a theih tikah Jesuh cu zeitindah ka luatter khawh lai tinak lam kha a kawl. Sihmanhsehlaw Judah mi cu a au in an au i, Na thlah a si ahcun nang cu Sizar hawi na si lo, siangpahrang ka si tiah aa timi paoh cu Sizar ral an si, an ti. Cu bia cu Pilat nih a theih tikah Jesuh cu lengah a hei chuahpi i lungtuang ti lungtuang timi hmun i biaceihnak ṭhutdan cungah khan a ṭhu. Hebru holh cun kobatha an ti. Lanhtak puai lai ni chun kha a si dengmang cang. Pilot nih Judah mi cu a thawh hna i, Nan siangpahrang hi zohhmanh u, a ti hna. An au i, That ko, that ko, vailam ah khenhchih ko, an ti. Pilot nih cun, Nan siangpahrang cu vailam ah ka khenhchih ko lai maw? tiah a hal hna. Tlangbawi upa hna nih cun Caesar dah ti lo cu ahohmanh siangpahrang dang kan ngei lo tiah an leh. Cun Pilate nih Jesuh cu vailam i khenh awkah annih kha a pek hna. Jesuh vailam ah an tah. Johan a ngan hlei kua, a hme hlei sarih in a hme. Kul le sarih tiang. Cuticun Jesuh cu an kalpi. A vailamtahnak kha amah nih aa put i luruh hmun an timi kha an phan. Hebru holh cun Golgotha an ti. Cuka ah cun vailam cungah khan an khenh chih. Midang pahnih zong a kehlei ah pakhat a orhlei ah pakhat an tah ve hna i Jesuh cu an karlak ah a um. Pilat nih ca pakhat a ṭial i vailamtahnak cungah cun a tar. A ṭialmi cu Nazareth khuami Jesuh Judah Siangpahrang ti a si. Judah vailam Jesuh vailam i an tahnak hmun cu khuapi khan a hlat lo caah cu ca cu Judah mi tampi nih an rel. A ca cu Hebru holh le Latin holh le Grik holh in aa ṭial. Judah mi tlangbawi upa hna nih khan Pilate cu Judah siangpahrang tiin ṭial hlah, hi pa nih hin Judah siangpahrang ka si, a ti, tiin ṭial an ti. Pilate nih cun, Ka ṭialmi cu ka ṭial ningin um ko seh, tiah a leh hna. Ralkap nih Jesuh kha vailam i an khenhchih dih in an hnipuan kha an i lak i ralkap pakhat nih pakhat cio ting ding in ṭhen li ah an ṭhen hna. Cun a angki cu hleih ngai loin hliah a angki cu hliah ngai loin tahmi a si i cu zong cu an i lak. Ralkap nih cun Hihi cu thlek hlah u sih, camcawh fung tuin zuk u sih tiah an i ti i cuticun Cathiang nih kan hnipuan cu an i ṭhen i ka angki caah camcawh fung an zuh tiah a timi kha a hung tling. Cuticun ralkap nih cun an tuah. Jesuh vailam pawngte ah Khan a nu le a nunau le Clopas nupi Mary le Mary Magdalene kha an dir. Cuka i a nu le a dawtmi a zultu an dir ko kha a vun hmuh hna i, “A nu cu ka nu, Khaka ah khan na fapa a um kha tiah a vun ti. A dawtmi a zultu zong cu khaka ah khan na nu a um kha tiah a vun ti ve. Cu caan thawk cun cu zultu nih cun Jesuh nu cu a inn ah a umter. Jesuh thihnak Johan a ngan hleikua kul le riat, a hmi kul le riat in sawmthum le a hmi kul le riat in sawmthum. Atu cu zeizong vialte kha a tling dih cang ti kha Jesuh nih cun a hngalh i Cathiang nih a rak chimmi tlinternak caah khan ka ti a hal tiah a ti. Cuka ah cun mitsur zu thor Thur an chiahnak umpu pakhat a um i zu thor chungah cun puanchia kha an vun him i faipar ah an ṭemh i Jesuh cu an hun tuh. Jesuh nih misur zu thur cu a vun dawp i aa lim cang tiah a ti. Cun a lu a khun i a thi. A hnak ah fei in an chunh. Johan a ngan hlei kua a hme sawm thum le pakhat in a hme sawm li le pahnih tiang. Cu ni cu cawn ningani a si. Cu dah mi nih cun an thahmi hna cu Sabbath ni i vailamtahnak i an i Thlai ko kha an duh lo. Cu sabat cu a thiang khunmi sabat a si fawn. Cucaah Pilot sinah khan an va kal i hi hna hi an keruh kan den hna lai i vailam cungin kan ṭhumh hna lai tiah a nawl an va hal. Cucaah ralkap kha an va kal i amah sinah an thahmi hna lak i tonter deuh pa kha a kiruh cu an vun din ve. Cun pakhat pa zong an din ve, sihmanhsehlaw Jesuh sin an phak tikah cun a rak thih cang kha an hmuh i Cucaah a keruh kha an deng hna lo. Asinain ralkap pakhat nih a hnak kha fei in a hun chunh i thi le ti kha an chuak. Hi thil a hmutu nih hi kong a chimnak cu nannih zong nih nan zumh khawh ve nakhnga caah a si. A chimmi cu biatak a si i biatak ka chim tiah a hngalh. Cathiang nih a ruh pakhat hmanh khiah a si lai lo tiah a rak timi tlinnak caah khan a si. Cun an chunhmi cu mi nih an zoh lai tiah a chimtu Cathiang bia zong a um fawn. Jesuh an vui. Johan a ngan sawmthum le pariat in sawmli le pahnih tiang. Cu hnu ahcun Arimatheo, cu hnu ahcun Arimatheo khuami Josef nih khan Jesuh ruak cu ka la kho hnga maw tiah Pilat kha a hal. Josef cu Jesuh zultu a si ve. Sihmanhsehlaw Judah upa pawl kha a ṭih hna caah a thli te lawng in a si. Pilat nih cun na lak khawh tiah a ti i cucaah cun a va kal i a va lak. Jesuh ton awkah zan i a rak